Yes, yes, yes, yes. Ma serious ni ma kawuono ma serious ni wan kama serious kendo kwan kama original ma serious. Na mimi nalo jo mimi nalo teno batha gi magi jo morwako 2025 kamor ma serious. To Kendo ka mimi nalo nien mimi nalo rwako angolo ma chalo mar jogor ma yano mano ng'e ni ng'amo jengo ke nyinge moluongore luongore. Iluongo ni Aton Tabu Ang'owa. Aton Tabule. To ng'ama serious ni. Kata kihero wuodo nya. Wuod Nyawagire kaso ato koro mineno jopiny ma serious kendo ma gima serious ni an an koro itenda kendo iluonga ni ma iluongo ni Steve. Kendo an gi nyinge ma serious ma original. mineno ni ma en chuor nyarwa gire to kata kiero chuor baba dichuogni to kamineno an ma serious ni ni bwana gimoro ne ochopo ira ka adwaro nyisi ineno ma eh ma to ekora chuga pim ne jopiny oma ma to koro wachung' anyis jopiny kendo gima serious ni ma wawalony ginie piny. Omagi mana chito oma oma chieng' tarik achiel gi tarik piero ariyo gabich. Wanyisi niya, chieng' tarik achiel gik moko ne serious e gweng' kamoro amora. Kendo gima serious mano jonya mana dwa nanyis. Oma niya, ni nyawa gire, dhi kawo gima iluongo ni peanut, carrot, kasto oiko together. Kasto oma kasto chieng'no wanyisi suya mano donjo mano donjo adonjo e gweng'wa kende suya mano kelgi ineno gimoro ma ji ji mane gogo jo tiagas mane gogo ji tiagas omo mane suya mano kelgo so chapati e gweng'wa Eh, we koro anyisi soda oma soda ineno ineno generator moro ineno sola moro mi gimoro tinga moro mikunyogo pi mikunyo go pi ma savo kata jo- jogweng' techa oma wanyisi ni mane gima nokel mane kaka ne suvri okuny soda ka ikel kasto kelne sola moro migoyego oma to koro wanyisi ma to gima wa serious ma wanyisi nadhi aromo gi ng'ama orwako tumbo ka ne gimiluwo tumbo Lewni moko chiko ka mano naneno mure oma tumbo ka to ma ka sikul iyudo ka gik moko bed ni to ma imbe chungi pimwa kaka tarik twenty five ne en bwana chungi bwana chungi pimwa kaka tarik achiel ne en bwana Basi, kwara mgajua makoro chungi ma iluongo ni table kata nyawagire kien mae nyawagire musik nenoga e kili mar kebinoskomeji koro kawuono unena ka onge leo koro gomosedhiera jothurwa Kawo kawi maber. Ka- Guma naneno 20 plus year madharau ma wang'o. Wang'o to kik wachak wabed gi madharau kaka notime jo Kenya. An aweyo gi mago. Aonge wachni. Hey. Wadwa ng'ato gima nyalo wacho onge, an suya noroma mang'eny ma eh. Hey. Koro jopiny waweu kendo watieko maber wanyisi niya kidwaro neno video kendo kidwaro neno kaka 2025 ne dwa chal to kendo kidwaro neno kaka waloso weche dak weche mag dak part 1 part 2 part 3 nyaka part mabiro biro nyaka higni mabiro te wanyisi niya be mane Stevenos Comedy kata kiero Stevenos Comedy ne YouTube subscribe to our channel kendo ibiro watch wa ma serious wayudore e YouTube kanyo Stevenos Comedy kanyo ibiro yudo nyawagire gi chuore kendo ibiro neno dichuo ma serious miluongo ni Gen Z in future kama ineno tindo dongo ewa gi borni mano dichuo ma serious wawewu kamano wanyisi ni dhi kende tiktok ibiro neno tabule atun tabu ang'owa Tabule. plus tinos comedian